Meine schéine gudden Mëtteg. Mir haten d'lescht Woch, de Weekend an och nach gëschter Reuniounen an och Regierungsréit. fir d'Situatioun och zesummen z'analyséieren an och Conclusioune kënnen ze zéien. D'Madamm Gesondheetsministesch wäert méi am Detail och op déi eenzel Aspekter agoen, mee ech erlabe mer, am Resumé eng Aschätzung vun der Situatioun kënnen elo ze presentéieren. D'Situatioun ass mitigéiert, d'Situatioun ass weider ugespaant, mee d'Tendenz geet an déi richteg Richtung. Ufank Dezember hate mer iwwer 550 Neiinfektiounen an der Moyenne op 7 Deeg. Zanterhier gouf et jo verschidde Mesurë, wéi Der alleguerte wësst, an déi hunn och gegraff a mir sinn och kontinuierlech erofgaang. An der Woch vun de Feierdeeg louch et an och berengegt mat den Zuele och vun den Tester, déi gemaach gi sinn, nettement ënnert den Zuele vun Ufanks Dezember mat ronn 200 Neiinfektiounen E pro Woch. D'lescht Woch elo war ee bei enger Moyenne vun 167 Neiinfektioune pro Dag. Gläichzäiteg gouf et, wéi gesot, eng staark Decroissance an de Spideeler mat enger Diminutioun vu bal 50 Prozent an den Occupatioun vun de Soins normaux par rapport och zu der Situatioun, déi mer Mëtt Dezember hei zu Lëtzebuerg haten. Mir sinn elo plus ou moins an enger europäescher Moyenne mat engem Taux de positivité vun 3,06 Prozent op der leschter Woch. Fir optimal ze fonctionnéieren, muss mer evitéieren, dass elo den Taux an d'Zuel vun den Neiinfektioune giffe massiv eropgoen. Dofir ass et net de Moment, fir generell Restriktiounen kënnen opzehiewen. Et muss ee leider weider streng Mesuren en place halen, fir dass d'Situatioun och weider ka maitriséiert bleiwen. Do ware mer eis alleguerten eens an dofir wäerten och eng ganz Rëtsch vu strenge Restriktioune vun Aschränkungen och a ville Liewensberäicher, zemools do wou et och enke Kontakt tëschent de Mënsche gëtt a wou d'Gest barrièren och ganz schwiereg, wann iwwerhaapt net agehal Ginn. Am Résumé heescht dat elo, et bleift bei der Regel, wéi gesot, dass een zwou Persoune kann doheem invitéieren. Dir wësst, dass mer déi Mesure geholl hunn, fir ze evitéieren, dass méi Leit bei een heem ginn an och géint d'Isolation, d'Isolation sociale och weider ze bekämpfen. Mir wëssen, dass dat eng. strikt Mesure ass, déi bleift och an deem Sënn bestoen. Do wäert ech och näischt drun änneren. Et bleift och bei der Fermeture vum Horeca-Secteur. Mir wëssen, wéi schwéier et fir déi Leit och ass. Mee wéi gesot, mir wëssen, dass op deene Plazen, ob dat elo doheem ass oder ob dat am Restaurant ass, wou keng Maske ugedoe gëtt a wou een zesummekënnt, awer de Risk méi héich ass, wéi wann een dat net mécht. Et bleift, wéi gesot, och bei der Limitatioun vun de Rassemblementer. Wéi elo, dat heescht bis véier, also maximal ab véier sinn do Restriktiounen do, dass een e Mask an eeben och eng Distance vun zwee Meter muss hunn an och déi Konditioun, dass wann een iwwer zéng Leit ass, dass een do och d'Condition supplémentaire huet, dass ee muss Sëtzen. D'Schoul ass ab nächster Woch nees mat Presenzunterrecht. De Commerce kann nees fonctionnéieren, mee mat méi strenge Mesurë wäerten och nees kënnen opgoen. De Sport kann zum Deel kann zum Deel och nees fonctionnéieren, awer och mat méi strenge Mesuren. An de Kultursecteur kann och mat Restriktioune fonctionnéieren. Et ass wichteg, déi Mesurë bäizebehalen, déi mer hunn, déi Restriktiounen am Fong och bäizebehalen an deene verschiddene Secteuren, well mir mussen, wéi gesot, déi sanitär Situatioun och am Grëff behalen. Dës Mesurë giffen der Chamber proposéiert ginn, bis den 31 Januar och ze sinn. Dat heescht, datt och ab dem haut, dem fënneften, dat heescht eng Previsibilitéit vu 25 Deeg och do wier an d'Chamber géif och dës Woch déi Texter stëmmen. Wéi gesot, et ass eis Responsabilitéit, dass mer op där enger Säit och déi sanitär Zuelen ëmmer am Grëff behalen, mee bei där Visite, déi ech och mat der Gesondheetsministesch hat, hu mer och de Message matkritt, dass awer och déi mental Gesondheet vun de Leit staark ënnert de Mesuren och leit. An dofir muss ee déi dierf een net aus den Ae verléieren. Et kann net sinn, dass een da seet, et si manner Leit vläicht op de Soins normauen, mee dass an der Psychiatrie ëmmer méi Leit agespaart ginn. An dat hu mer gesot kritt, dass Leit méi traitéiert géife ginn an och scho ganz jonk Leit och missen traitéiert gi wéinst psychologesche Stéierung an am Fong, well se och Problemer hu mat deenen Confinement a mat de Restriktiounen. Dofir, verschidde Leit kéinte soen, Maacht dach e komplette Confinement. Wéi gesot, de psychologeschen Impakt vu Confinementer, sinn net z'ënnerschätzen. Mir sinn eis och bewosst, dass d'Kanner an hir Zukunft hei um Spill stinn, an dofir hu mer och eben eng Responsabilitéit vis-à-vis vun Zukunftschancen vun den nächste Generatiounen. Dofir, D'Schoul muss kënne fonctionnéieren, mä awer och, wéi gesot, mat deene Restriktiounen, déi do erfuerdert ginn, mä et geet ëm d'Zukunftschancen vun deenen nächste Generatiounen. An déi kann een net einfach elo och hypothekéieren. Wéi gesot, d'Crèchen an d'Maison relaisen sinn och ab nächster Woch nees op. An dofir gëtt et och kee Besoin méi fir de Congé pour raisons familiales vun nächster Woch un. Wéi gesot, déi Mesuren, déi geholl ginn, si Mesuren, déi net, Einfach geholl ginn. Et muss ee fir all Mesure ofweien, a permanent ofweien, an et muss een och séier reagéiere kënnen. Et muss een, wann d'Situatioun an eng schlechter Richtung géif goen, muss mer och bereet sinn ze reagéieren. Mee mir sinn hei zur Konklusioun komm, nodeems mer wierklech déi d'lescht Woch an och gëschter an de Weekend nach geschafft hunn an d'Echangen haten, dass déi heite Mesuren déi sinn, wou mer am Fong net kënnen elo ab dem Zéngte soen, dass alles wie normal, dass alles wie virdrun, dass mer net kënne soen, de Fofzéngte geet den Horeca-Milieu nees op, dass alles nees normal fonctionnéiert. Nee, dat geet leider net. Mir sinn eis bewosst, dass des Restriktiounen fir verschidde Leit, vill ze streng si, vill ze wäit gi fir vläicht deen een oder deen aneren net wäit genuch gi. Mee wéi gesot, op där Wo vun de Konsequenzen och vun engem Lockdown muss een aner Aspekter och mat eranhuelen. An dowéinst ass, wéi gesot, dat heiten ass ofgewie ginn, wéi den Impakt vun där enger, vun där aner Mesure och géif huelen. Mir hunn och d'Chamberskommissioun, also pardon, de Chambersbüro an d'Conférence des Présidents och schonn informéiert iwwert déi dote Mesure, wou schonn en Echange war. An d'Madame Gesondheetsministesch huet direkt no dëser Pressekonferenz och eng Gesondheetskommissioun, wou dann och d'Aarbechten an der Gesondheetskommissioun wäerten ufänken. Madame Lenert. Jo, gudde Mëtteg alleguerten. D'Essenz ass relativ kloer erauskomm, De Mount Januar wäert e ganz kritesche Mount sinn a bleiwen. Mir komme vu ganz wäit hier. Et ass nach net laang hier, do si mer wierklech opgefall hei an der Géigend mat eisen Nopeschlänner mat extrem héijen Zuelen, déi duerch de Plafong gaange sinn, kann een op gutt Lëtzebuergesch soen. Mir komme vu wäit hier, mee haut gesi mer, dass mer et wierklech fäerdeg bruet hunn, déi Well, déi mer haten, richteg gutt ze briechen. Dat war net evident, mee onsen eegene Wee, dee mer ageschlo hunn, All Land huet e bësse säin eegene Wee an esou hu mir och eisen eegene Wee gehat. An ech si virun allem ganz frou kënnen haut ze soen, datt déi Mesuren, déi mer en place gesat hunn, wierklech och elo deen Effet bréngen, dee mer eis erwaart hunn, nämlech wierklech e schnellt Brieche vun där Well, déi ganz héich geschloe war. An dat ass deen Effet, dee mer elo emol kloer gesinn. Mir komme vu wäit vir. Allerdéngs si mer och nach net do, wou mer wierklech hiwëllen am Resultat, dat ass och kloer, emol wierklech déi Tendenz, vun där mer vill geschwat hunn, déi mer gär hätten, eng schnell Tendenz no ënnen, déi huet agesat. Dat leeft, mee mer sinn nach net wierklech um, op deem Niveau ukomm, wou ee géif soen, elo hu mer eng Zone de confort, wou ee wierklech kann nees un, un aner Schrëtt denken, wou een an eng wierklech aner Phas géif iwwergoen, mat manner Vigilance. Dat ass leider fir de Januar net de Fall. Wat eis Indicateuren ugeet, sinn ech och ganz frou matzedeelen, dass mer deen Effet, dee mer eis erwaart hunn, Dat ass jo net e Selbstzil. Un den Zuelen, den Effet ze gesinn, den Effet, dee mer eis erwaart hunn an eise Spideeler, dee fänkt och wierklech u visibel ze ginn, dee fänkt u gräifbar ze ginn. Mir waren elo eng Rei Woche wierklech an där Phas 4, déi ons immens vill Suerge gemat huet, well eng Phas 4 vun der Beleeung hier eeben Hand an Hand geet mat Deprogrammatiounen. Do fänkt et wierklech u méi kritesch ze ginn. Do kann net méi alles wierklech zäitgläich assuréiert ginn. Haut si mer erëm an enger Phas 3 a mer si mat där Tendenz, déi mer elo hunn, Wann dat esou weider erofgeet, komme mer och an déi Phas zwee, déi mer, déi mer am Fong ugestrieft hunn. Dat ass eng Phas, wou u sech d'Beleeung duerch de Covid-Patient an de Spideeler esou ass, dass déi normal Aktivitéiten awer och kënnen an der Dauer nees assuréiert ginn. Dann och ganz wichteg, Dir wësst, dass mer Enn des Joers, de Mount November an Dezember hu mer immens vill Leit verluer duerch dës Kris. Mir hunn eng. eng Surmortalitéit gehat, dat heescht mir hunn méi Leit déi gestuerwe sinn hei am Land wéi am Duerchschnëtt an dat geet ganz kloer op de Konto vu Covid zréck. Do dauert et dann e bësselche méi laang ären en Effet gesäit an do och trotz aller Tragik si mer am gaangen ze gesinn, datt och déi Courbe ufänkt wierklech nozezéien. Dat geet lues a lues erof. Et ass normal, datt dat déphaséiert ass. D'selwecht fir d'Beleeung op den Intensivbetter. Mee wéi gesot, mir sinn an enger Situatioun, wou mer erëm méi no un ons Noperen erukommen. Mir woren ee Moment am internationale Verglach ass Lëtzebuerg wierklech ervirgestach. Haut si mer, grosso modo kann ee soen, nees an deene Gewässer, wou eis Nopeschlänner schwammen. Dat ass gutt, dat ass awer net berouegend generell gesinn, well Dir wësst et, d'Situatioun hei ronderëm eis ass nach ganz ugespaant. Vill Länner si wierklech och nach a Lockdown, partielle Lockdown, et deet sech ganz vill, d'Infektiounszuele si generell héich. A mir sinn an deem Peloton natierlech dobäi, do wou mer elo ukomm sinn, leie mer nach ëmmer relativ héich, och mat engem héije Risiko eeben vun enger Recrudescence, déi eis da géif an d'Haus gefall komme vun haut op muer. An dofir si mer och zur Konklusioun komm, dass ee Stand haut wierklech net ka vertrieden, richteg grouse Schrëtt a Richtung Oplockerungen ze maachen, Den Délai vum 15. Januar, deen am Raum stoung, fir nees den Horesca normal fonctionnéieren ze loossen, ass en Délai, dee mer an eisen Aen net kënne vertrieden esou ze halen. Dofir och dann déi Décisioun, fir dat nach eng Kéier bis Enn des Mounts ze verlängeren. Generell sinn d'Mesuren eng Kéier nei gestéckelt ginn, kann ee soen. Se sinn deels méi strikt ginn, deels sinn nei Saachen, déi méiglech gemat ginn. Kënnt Der Iech froe firwat? Maja, well mer och nei Erkenntnisser hunn. Duerch dat wat mer geléiert hunn, duerch eis eegene Mesuren déi mer en place hunn, hu mer jo e bëssen e Gefill kritt, wat gräift hei gutt, wou sinn d'Problemer? A mir hunn och nei Erkenntnisser, et sinn nei Etüden, déi mer och der Chamber elo kënnen virstellen, wou wierklech lues a lues d'Wëssenschaft och mat Erkenntnisser kënnt ronderëm d'Efficacitéit vun eenzelne Mesuren. An do gesi mer elo entretemps dat wat eis eege Vermutung hei am Land war, dass et effektiv sech bestätegt, dass wierklech dee grouse Risikofaktor ass nach wie vor wierklech deen, wou d'Leit zesummekommen a klenge Gruppen sinn, d'Versammlungen, d'Rassemblementer, dass do, wou d'Leit iessen, dass do, wou d'Leit am klenge Krees geselleg zesumme sinn, ouni hir Geste-barrièren ze respektéieren. Dat mécht natierlech, dass eng Situatioun, déi een huet am Restaurant, per définition, géif ech soen, eng geféierlech Situatioun ass an esou enger Phas, wéi mer elo sinn, wou héich Infektiounszuele sinn. Dat mécht och, dass de Besuch doheem eng gewësse Gefor mat sech bréngt. Dofir bleift deen och ganz streng geregelt. De Leitmotiv soll eigentlech dee sinn, zu dësem Zäitpunkt kee Besuch bei sech doheem ze empfänken. Dat ass ganz kloer d'Positioun vu Säite vun der Santé. Déi Ouverture, déi do ass, Déi ass geduecht fir wierklech Leit, déi isoléiert sinn, dass een einfach punktuell ka Leit bei sech huelen oder bei Leit goe fir den Isolement social wierklech ze evitéieren. Mee d'Regel, d'Grondidee ass déi, fir am Moment wierklech sech net ze mësche mat aner Leit, fir wierklech all Situatiounen ze evitéieren, wou een an déi Gesellegkeet erakënnt. An dat gëllt eben och verstäerkt owes spéit. Dat weess een aus soziologescher Vue, dass eben einfach owes d'Hemmungen och méi falen, dass d'Leit sech relaxéieren an duerch déi Ëmstänn eben, éischter tendéieren dann hir Gestes barrièren net esou ze respektéieren, wéi se dat am normalen Dag oder op der Aarbecht eventuell géife vill méi selbstverständlech maachen, kënnt dobäi. An et ass och keng Neiegkeet haut, dass déi englesch Souche vum Virus, déi an Europa och ufänkt present ze ginn an och bei eis geortet ginn ass, elo Enn des Joers natierlech och nach e gewëssene Risiko mat sech bréngt. Do ass nach laang net alles gewosst, mee wat gewosst ass am Moment, an dat sinn déi Warnungen, déi mer am Moment kréien, dat ass, dass dëse Virus vläch nach eventuell méi schnell wäert verbreede wéi deen, dee mer bis elo haten. Wat bedeit dat? Majo dat bedeit ebe justement nach méi en héije Risiko ronderëm dës Situatiounen, wou mer zesumme sinn, ouni eis Gestes barrièren ze respektéieren, während dem Iessen, ronderëm en Dësch. Dat heescht, et geet wierklech drëms, dës Mesuren, wou mer wierklech den net geschütztenen Echange tëschent de Leit kucken anzedämmen, esou wäit et geet. Dir gesitt och, wann Der d'Faarwe kuckt vun de Kläranlagen, do spigelt sech d'Situatioun och ganz gutt erëm. Dir hutt dee Faarwesystem, deen ass am Fong geholl relativ opschlussräich, wann een e kuckt. Et gesäit een, datt mer do aus dem Däischterrouden, wou mer elo eng Rei Woche waren, wierklech am gaange sinn erauszekommen. Och dat bestätegt, datt mer an där richteger Richtung ënnerwee sinn. Dat differenzéiert eis da jo och zu dësem Zäitpunkt vun eisen Nopeschlänner. Mir sinn an där an där gudder Situatioun, dass et wierklech kloer amgaangen ass erofzegoen. Insofern hu mer schonn erëm e bësselchen eng Partikular-Situatioun hei zu Lëtzebuerg, am Positiven dës Kéier. Mee och eis Kläranlage weisen eis ganz gutt an déi si ganz zouverlässeg. Dat gesäit ee wann een d'ganzt Joer eng Kéier duerchkuckt, et gesäit ee ganz genau, wéini dat vum Gielen op d'Orange eriwwergeet, dat Rout, wat hannendru kënnt, an och am Ëmgedréinten dann, wann et besser gëtt, erkenne mer dat och ganz kloer dodranner zréck. Den Alkoholverbuet, och wichteg, dat sinn all déi Mesuren, dass dee Pak u sech, dee mer wierklech verlängeren, wou mer dervun ausgaange sinn, dass dat dozou bäidréit, dass d'Leit sech eben net zesummestellen ouni Mask. Mir hunn eben misse gesinn, dass dat dach eng Form vu Gesellegkeet war, déi d'Leit gären haten, déi Zäit wou soss net méi vill méiglech war, féiert awer leider och erëm eng Kéier dozou, dass een no zesummesteet ouni de Mask unzehunn. Dofir bleift och dat bäibehalen. An an den Commercen och hei nach eng kleng Schëpp derbäi, wou mer soen, wa mer d'Commercen opmaachen, da switche mer an e Regime, wou mer wierklech all Commerce Restriktiounen operleeë fir d'Flühen gutt am Aen ze behalen. Do ass wierklech d'Regel elo an all Commerce, egal wéi eng Gréisst, maximal eng Persoun op op 10 Meter carré, déi kleng Geschäfter maximal zwee Leit dobannen. An an de Grandes Surfacë bleiwe mer och bei deem ganz strikte Regime, dee mer elo en place hunn, mat Protocoles sanitairen, déi gefuerdert sinn, dat gëtt bäibehalen, dat ass wichteg zu dësem Zäitpunkt. An ech kann och vun eiser Säit wierklech rapportéieren, dass dat gutt fonctionnéiert. Den Direkter vun der Santé sot mer, en hätt do e ganz konstruktiven Echange och mat den Exploitanten, déi déi beméit si wierklech do den Echange och ze sichen a gegebenfalls, wann een nach kann Nobesserunge maachen, och mat hinnen dodriwwer ze diskutéieren. Da bleift generell, mir wëllen erëm Liewe méiglech maachen. Ech mengen, et ass en Equiliber ze fannen. D'Leit, mir wëssen, datt d'Leit vill hu missen, vill hu missen Konzessioune maachen iwwert déi lescht Méint. Dofir ass d'Idee wierklech, d'Aktivitéite generell erëm ulafen ze loossen, awer mat ganz strikten Oplagen. An déi Oplagen, déi hunn als Sënn an Zweck, ebe justement ze evitéieren, datt ee sech ouni Mask gesäit, ouni Distanz. Dofir. och déi Rassemblementsreegelen, déi jo streng sinn, wou mer wierklech als Lëtzebuerg déi dräifach Konditioun hu vun iwwert enger gewësser Unzuel, iwwer zéng Leit kann een zesummekommen, awer wierklech op enger dräifach geséchert Aart a Weis, dat heescht op zwee Meter sëtzend a mat Mask an och nëmme bis zu engem Maximum vun 100 Leit, dat Ganzt, fir datt d'Fluen iwwersiichtlech bleiwen, datt een dat kann anstänneg organiséieren. dass d'Leit kënnen eng gewëssen Normalitéit nees erëmfannen an der Kultur, am Kino, an trotzdeem awer extrem gutt geschützt sinn, mat eben strengen Oplagen, déi iwwert d'Gesetz verankert sinn. An déi nämlecht Idee gëllt fir de Sport. Ech mengen, mir wëssen alleguerten, dass de Sport wichteg ass fir d'Leit, och fir d'Moral vun de Leit, fir hir Gesondheet. An dofir ass och eng kleng Ouverture do, fir eben och hei erëm eng Kéier an engem ganz protegéierte Kader, do ass d'Regel am Fong nach méi streng wéi bei deenen aneren Aktivitéiten, do ass et wierklech ab zwee Leit, wou et wierklech gëllt, zwee Meter Distanz ze halen. An zousätzlech zu där Distanz kënnt och nach eng Meterkaresregel derbäi, wou wierklech bestëmmt gëtt iwwert déi Mesuren, déi mer proposéieren, wéi vill Meter Carré da mussen disponibel sinn, fir d'Leit esou eben d'Leit esou bei sech ze empfänken, fir Sport ze maachen. Dat Ganzt wäert an der Praxis op maximal zéng Leit erauslafen. Firwat? Well ab zéng Leit déi allgemeng Reegel gëllt vu Sëtze mat Mask op zwee Meter. An elo fält mir op alle Fall näischt u Sport an, wat do nach Kéint méiglech sinn, mee bon, et weess een ni. Jiddefalls ass d'Reegel, eigentlech soll et dann ebe méiglech si bis zu zéng Leit, ënner ganz strengen Oplage fir wierklech sécherzestellen, datt d'Leit, egal wou se hire Sport, ob dat elo am Fitnesszenter ass, an enger Danzschoul oder reng privat, datt wann Sport gemat gëtt, wou mer jo och wëssen, datt méi staark geotemt gëtt, datt do wierklech strikt Bestëmmungen da gëllen. Dann och wichteg, dat wat verschidden Aktivitéiten zousätzlech attraktiv mécht, dat heescht Buvetten, Gedrénks an Iesse ronderëm Aktivitéite bleift weiderhi verbueden. Och do erëm enken no där selwechter Logik, wann ech meng Kippche Schampes siche ginn oder mäi Cremant oder eng Cola oder wat och ëmmer, dann deet een d'Mask aus an dat ginn erëm Situatiounen, déi awer méi riskéiert sinn. Dofir wëlle mer, dass wann d'Leit zesummekommen, dass se eben net sollen accessoirement eppes drénken oder eppes iessen. Net well een hinnen dat net gënnt, mee well se sech doduerch an eng Situatioun setzen, wou se forcément de Mask ofsetzen, wou se forcément ufänke mateneen ze schwätzen. An dat sinn déi Situatiounen, déi mer elo wierklech net wëllen hunn, dat par principe de précaution, op jidde Fall elo mol während deem Mount, deen usteet, wou mer och net wierklech, an dat muss een och ënnersträichen, mir kënnen, Standpunkt haut, nach net wierklech evaluéieren, wat den Impakt vun deene Fêtes de fin d'année Definitiv wäert sinn. Vill Leit sinn och verreest gewiescht, déi komme lues a lues zréck. Do gëtt vill getest, mee Stand haut ass et schwéier do wierklech eng definitiv Conclusioun draus ze zéien, soudass mer der Meenung sinn, dass mer an deem Mount wou mer hei sinn, wierklech besser hunn eng ganz grouss Virsiicht nach walten ze loossen an eis dann déi néideg Zäit ze ginn, fir genau ze analyséieren, wat da lo déi Fin d'année eis wierklech bruet huet a wat déi nei Souche fir eis hei zu Lëtzebuerg wäert bedeiten. Et si ganz vill Risikofacteuren, déi am Raum stinn, an do gëllt et wierklech virsiichteg ze bleiwen. Voilà, dat ass et vu menger Säit, an ech denken, dass Dir vill Froen hutt bestëmmt.